Awinjo ka malalamishi ng'eny sana. Kwanza eh, story mar eh, Luo Festival madhi Kisumu ni. Koro kawuono an ema omiya program mar luongo ji e Jamhuri Day. Ok adwa ok adwa complain omiyo koro adwa gocho ne wasani u mondo ung'e gima omiyo ng'ato ok obiro. Kik ang' ni o naba- nabagwa ji ama gine. Koro we wagoch negi. We wachak anego dongo swa wawinjore nowacho nang'o.

Ne, ok ochuno nyaka wakele dalau kore ki perform. Huh? Ubia bia Nairobi kuwa pa, i perform kode japiny chendo. Ada nyaka tich adiya ok unena Ah ah, koro ibro bi, koro ibro biro koso kibibiro. ayie Okay, koki koki dago thum, koki dago ka koro ok idwa dhi perform kata koro wadhi timo nang'o nikech jopiny to neni koro wa wami tich mane winjo gima odongo wacho en oda mana tij luoko guogi koro mano be ni mana tiere nitie guogi ma nini joami dhi perform godo kata koro kuneno kodongo luoko guogi kik ukel lawama Aya, we koro agochne your favorite. Uwinj gima owacho. Yes, hello. Mano awuoyo gi Prince Inda. Apenjo simu ya nini? Katonda wange. Ko- Bwana ne okagoch ni for any reason agocho ni luongi e show. Ah, Koro ipenja ni simu ya nini nang'o? In simbi ogo. Okay, inyalo paro last time kaka ne otimore e, e nini e holiday chande. Koro ko- this time wadani iduogi perform. Hmm? Osiepa ni lando diyudo moro Alafu ng'e niya, kik ibi abiya kaka nibiro last time cha. Wang' nyaka ibi gi bodyguard nikech ing'e ni security dwarore kata chande. Waduto wang'eyo ni ngima dhano Nyasaye ema pango. Koro like what if gimoro timi? Kendo ni gin ni ngima dhano Nyasaye ema rito. No, okay, kata ka ngima dhano Nyasaye marito, but at least imbe protect yourself. Eh, inya paro gima notimore ni. Nonyisi maber ni ibi gi bodyguard to nibira bira kaka nibiro ne. Inya paro gima timore. Sisi kumingi punguza we. Dong tono do wuoke. En ng'awa manong'eyo. Ang'eyo ni kia, lakini dong tono do wuoke. Apenyo en ng'awa manong'eyo. No, ina wawinjre. Kok ida perform to wacha wacha. Kose tinde ok igo thum. Wala banyo kota umore moja yala gidiringere. To ka banyo kothi ma imbi ng'eni mane tich mitiyo. Ta ng'amo ni biro. Ne bwana, ada wuo gi ji mang'eny. Koro in wabro wuoyo. Idi unge tiende mono kete chaya kota mare mawe. Apa ni uwinyo kaka Prince Inda o react. Koro kota kok unene show no, kik ubed gi reaction moro marach. Atemo gochoni. Okay, we koro agochne agochne Steve Ojanam kik ang' ni naweye oko. Hello, man awuoyo gi Steve. Okay, Steve, apango lineup mar performance mar holiday ma kawuono nendi. Intie koso iseloso band mari? Nikech ok inyal biro abira kacha cha maonge bando. Kis iseloso bando, ngada joma nigi bando. Natimo nade to nyalo nge. Ah ah, pe- pesa onge odhi kanyo bwana. Dong show show show itimo mang'eny ma kata sani ni launch album manyien. Kata obedo nang'o, pesa itero kuno. Akoso pesa to mwandu Nyasaye makelo. Steve Oinie shida ni en ni kong'o mang'eny, isetiyo gi pesa e kong'o. Mobe ni kong'o to tina kwero kong'ore. Ah, wacha dini tindo ki madh kong'o. Madho kong'o tinde kabila kata matin. Ah, ah bwana. Koro i mana mana nyiso no kibibiro. Mama eta sai gi mulo. Ngeni in live koro kika complain muro wuogi ni oh no kaluongi. Ni singo in go wito go witunge one yadho chulo. Bas, kisingo ni bro chopo karabi, kik gimoro complaint moro bede. Okay, we kora gocha ne Musa Jakadala, emba winjo ne nowacho nang'o. Yes, hello Musa. Okay, koro apango line up mar performance mar eh, Jamhuri Day. Eh? To mondi mondi in ng'e no kadwa keti lakini mafans emo insist nyaka keti. Ni ang'o matimo much kwanyi? Eh, no, donge inyalo paro gima notimre last time e stage. Donge in ema nikelo lweny. Ini japanjo wetugo lweny yuora. Ini we lweny, ini we lweny Musa Jakadala. Japumo bolore. Ang'o no golie lweny? Kadala fwenyo ni turu ber. Koro stine kifwenyo ni turu ber ka niseketho nyingi last time. Mafwenyo ni piny itero mu. Adong koro ineno kata ining'a ni dhawo manono dhawo manono ok kel faida. Koro ibro Koro ibro biro do i performance ni ma, ma this time ni ang'e ni dhi behave. Sawa, kibro biro to kara sawa.